Salam dostlar Türkmen Sogat kanalyna hoş geldiňiz. Wideomyza başlamagymyzdan öň kanalymyza agza boluň we jaň çagysy atmany unutmaň. Indi bolsa wideomyza geçeliň. Türkmenistanda işleýän kompýuter üçin ýörite niýetlenen VPN-iň ady Soft Ethernet VPN Client Manager. Ony skaçatmak üçin siz kompýuteriňizi brauzeriňizi açyň we oňa skaçat Soft Ethernet VPN Client Manager diýip ýazyň. Soňam ine şu özüniň ofissial saýdyna giriň. Soňam skaçaý ediň. Skaçaý edip bolanyňyzdan soňra skaçaý eden faýlyňyzy tapyň. Ol abyşny skaçaý eden wagtyňyz şol zagruzkada bolýar. Ýöne men muny öň skaçaý edeniň sebäbi men öz sen öz beýleki ýerime goýdum. Ne PNGate klient. Meni açjaňyz bu arhiw faýl. Arhiw faýl bolany üçin biz bilen şeýdip bileris. Gatýaňyz üzülýäçe tägin. Soňam ine üzülýäçe deňiz bolsaň ine şuňa barýaňyz. Priloženiýa diýip ýazyplar. VPN gate pli. Gate klient. Şuny açýaňyz. Abyşny hiç zadyny üýtgetmän göni stanok ediň. Stanok edeňizden soňra giriň içine. Girersiňiz bilen şeýle çykarar add VPN connection ýa-da

Ol awgust aýynda durandyr. Iki müň on dokuzynjy ýylyň awgust aýynda durandyr. Şony siz şu günki etýän günüňize üýtgäýinçä, çisloňyz edil şo günki girip oturan günüňize üýtgäýinçä şonda refrest ediň. Refrest edeňizden soňra ine şu ýurtlaryň atlary durandyr. Şo ýurtlaryň adyndan atlaryndan saýlamalysy. Ine. Şeýle Russiýa ýurduny, Russiýany saýlaň. Rossiýa bar, işleýän ýurtlary Rossiýa işleýär, soňra Meksika, onsoň Ukraina diýip ýurduň ady bar, onsoň Latwiýa işleýär, Estoniýa işleýär, onsoň Argentina işleýär, Kanada işleýär, Çilem işleýär. Ine şo ýurtlar işleýär. O Koreýa Respublika ýa-da beýleki ol Aziýa ýurtlarynyň bu PN serwerleri işleýän däl şoň içinden mysal üçin Russiýany barlap göreliň işleýärkä basýaňyz men bir zady görkezmäni unudypdyryn ine şu ýerde şunuň ýardaňyzda gireňizde şu girersiňiz iki gezek basyň bilen ine siziňkide şeýle durar şu iki ýokarkide durar şony siz aşakyka geçiriň aşaky ikinjisine geçirip oka basyň ine Çatýar şuny. Şuny çatýaňyz. Bu lopeniň bir kemräk ýeri bar. Bu işleýär ýöne ol haýal işläýdä indi ýutuba zada gireňde kompýuterden haýal etýär ol kän maslahat bermok şu edil şu pen ulanmany. Bu peni biz diňe bir ýerde peýdalanyp bilýäs. Muny adetýäňiz çatýaňyz Russiýany. Soň brauzeriňizi açaňyz. Özem brauzeri açanyňyzda Yandex brauzer, Chrome ýa-da Firefox ýa-da Opera brauzeri açmaly. Ol Microsoft Edge diýdi ýa-da Internet Explorer zat açarsyňyz-da. VPN meniň şu wagtky brauzeriň özüne gurajak VPN-im onda işlänok. Meňkide Yandex brauzer, siziňkide Chrome bolmagy mümkin ýa Opera bolmagy mümkin tapawudy ýok hemmesindede bir basýan indi men men şyňa basýan indi nastroýkasyna soň dopoldnenie diýip bir zat bar meňkide ýandeksde biraz ol chromda da şu bar edil aşak geçiräňiz katalog razrešeniýe edilýär ýandeks brauzer basýaňyz şyny Men bir zat unudypdyryn ýöne. Basýaňy. Men muny aýyrja tä men öňem zenmeýi dogradym. Iň aşagyna geçjäň. Yzyna geçeliň o hökmanda. Näme üçindir almady. Zenmeýi täzeden ýakjak. Zenmeýi dogramyň üçin edil şu münýä etmeli. Idýot zagroska. Ine açdy. Häzir. Ine açandan soňra poisk razrešenemi ýazýaňyz şerik zen Ay başlan zen meyt dip ýazýaňyz. Tamam gözletýäňiz. Enter basýaň. Ne çykarýar? Basýaňyz Zenmate'in üstüne. Men gidi, men muny eýýam ustanovkada etdim, zat etdim, şoň üçin siziňki de skaçat ustanovka diýip çykarar. Men basýaňyz, ýa-da avtomat, avtomatiçeski ustanovkada etýär. Soň Stanok eder, soň şeýle edip beli. Özi registrasiýa ýüzenme diýip çykarar. Registrasiýa ýerine emailiňizi goýmaly. Login duran ýeriňize email ýazýaňyz, parol diýip duran ýeriňize bolsa öz parolyňyzy ýazýaňyz, soňam registrasiýany basýaňyz. Şo registrasiýa etjek bolanyňyzda şu vpn çatyp durmasa, registrasiýany etmeýär. Ondan soň şonuň üçin registrasiýa etmek üçin şu vpn çatyň, soňam registrasiýany ediň. Registrasiýa edeniňizden soňra şu VPN-i aýyryň, disconnect ediň. Disconnect ediňden soňam kompýuteriňizi perazagruska beriň. Soňam täzeden brauzeriňizi açyp ZenMaid-e baryň. Soňam podkulçeniýa baryň. Ýurtlary saýlaňyzda indi şu Soýedineniýe Stat Amerika diýen ýurdy saýlaň. Ondan soň saýlarsyňyz ine men Ýutuby zat açyşyny görkezeýin size ine basýan. Şu özem beýt örän çalt işlär. Şuny işleme, şuny ulanma men size maslahat berýän indi. Işleýşini görýäňizmi? Şunuňla görnüşde. Ýa-da ýa, e, Instagram Hmm, Instagram açyk haýalrak açja ýöne. Ýöne işleýä gowy. Sohbet eternetden çalt işleýä. Özem Türkmensoft iki müň üç diýip biz täze kanal instagramda täze sahypa açdyk oňada ýazylmagy hem unutmaň. Men şunuň ýaly görnüşde biraz vpn ulanyp bilýäňiz. Vpn ulanarsyňyz ýa ýutuba girersiňiz. Ine, başga ýutuba girmegiň başga-da görnüşi bar. Ine, Nox pleýeriň üsti bilen girmek. Nox pleýeriň üsti bilen girersiňiz welin, ol wideo göreniňizde ýutubda, ol haýal i, bolda, wideonyň kaçestwasy pes bolýar. Ol iki ýüz ýa üç ýüz altmyş formatda göreniňizde-de, Wideolaryň formaty örän pes görkezýän. Şonuň üçin ine bu Yandex brauzerden Youtube-a girip bir ýüz kyrk dört formatda göreňizde-de ol Nox player-iň üç ýüz altmyş formatyndan gowy görkezýär. Ine şunuň ýa gönüşde vpn ulanyp bilýäňiz kompýuterda. Zenmail-iň bir kemçilikli tarapy ol biz diňe brauzeriň özüni goraýas. Indi şu brauzeriň içinde ol işleýäşi bolup izenmeýd. Indi men mysal üçin bärden başga brauzer alyp izenmeýdine Ýandekse podklüçit edip soň bärden beýleki brauzerleri alyp bu ýeriňe YouTube diýip ýazyp göreliň işlärmi? Işlemeýär. YouTube. Ey bolda. YouTube. Tüw bi nokat kom dip ýazyp göz edersiňiz bilen ne açmaz şunyňa açyp bilme säbi şu zenmeit diňe şul brauzeriň içiniň IP adresini üýtgetýär. Eger wideony halan bolsaňyz laýk basyň, halamadyk bolsaňyz dizlaýk basyň. Soraglaryňyz bolşy bolsa aşak kommentariýa ýazyň, kanalymyza agza bolmadyk bolsaňyzam hökmany suratda kanalymyza agza boluň. Bolýa sag boluň.